Исәнмесез. Безнекеләр проектында безнең гимназияне тәмамлаган Казан федераль университетындагы укучы, гимназиядә укыганда ук гыйлем проектына нигез салучы, ә хәзер аның мөхәррире Айдар Шайхин. Айдар абый, исәнмесез, ничек калдыгыз? Исәнмесез, Хәдәр Әбдибет, Аллаһуга шөкер. Гыйлем проекты дүрт ел элек чыкты һәм ул проектны чыгару сезгә уе шуның кайдан килде һәм аның максаты нәрсә
Минем проекты барга килгәндә шушы гимназиядә һәм аның барга килгәндә максаты татар телендә фәнни популяр материаллар булдыру иде, татар телен фән теле буларак яшәтү иде, бу мәктәпкә булышу иде һәм шул максат ул һаман да яши, без һаман да шул максат белән эшлибез. Аның идеясе барга килде көтелмәгәндә. Җәй көне Ленар Наилович Хөсәенов белән шулай фикерләшкән вакытта, без менә шушы бер шундыйрак характерлы проектны булдырырга кирәк дигән фикергә фикергә килдек һәм ничек белсәң төрле әзерлек эшләренә керештек һәм менә гимназиядә 24 нче елда шул уку елы дәвамы барышында без әкренләп шул проектны барлыкка китердек. Аның нигезен кордык, сайтларны ясадык, ничек эшләр икәнен аңладык. Һәм сара бу проект базында җәмигъ ислам мәктәптә яши башлады. Бүгенгә бу әйбер бик зур дәрәҗәгә җитте. Чыннан да, бүгенге көндә бу проект үзенә күрә бер дәрәҗәгә иреште, ләкин әйтерсең бу дәрәҗә инде теге статус дип, безнең проектның бүгенге көндә уңышка ирешү һәм анда чатнашырга дәлил торган бер ул аның масштабы, ул үзенең эченә җәлеп иткән, Үзенең идеясын җәлеп иткән кешеләр саны, оешмалар саны, митингында без бик күп төрле оешмалар белән эшлибез, аларны шушы татар телендәге фән, татар телендәге белем, мәгариф, мәгърифәт, гыйлем идеясе белән берләштерәбез, төрле характердагы, төрле юнәлештә эшли торган кешеләрне берләштерәбез, Илнар Касаб безнең эшебезнең Шунда ук бетергән проектның уңышының дәлиле шушыдыр. Без менә Казанга килгәч тә, Казанда менә безнең эшебез башлангач та, без беренче елны ук эшли башлаган идек Abbey Fine Leader оешмасы белән. Abbey Fine Leader оешмасы татар теленең менә бу чит телләр белән сүзлекләрен, Тәрҗемәләгечләрне эшли торган оешма, шундый IT-компания. Без аларга, мәсәлән, алар тәкъдим итәбез татар телендә фәнни текстлар белән, да, фәнни, алар, аларның компьютерларына шушы системаларына кирәк бик күп татарча текстларны күрергә, өйрәнергә һәм чагыштырырга бер-берсенә туры килгән тәрҗемә ителгән текстларны. Безнең проектта бик күп текстлар тәрҗемә ителгән текстлар. Компьютер үстерәше оешманың системалары, алар без тәрҗемә иткән текстны һәм ул текстның оригиналын өйрәнә һәм өйрәнә шуның нигезендә тәрҗемә итәргә текстка, үзе тәрҗемә итәргә өйрәнә. Без мәсәлән шулай белергә булышабыз. Икенчедән, безнең менә иҗтимагый оешма буларак менә безнең хезмәттәшләребез арасында бар төрле дәүләт оешмалары белән, Һәм безнең командабызда бар тәҗрибәчеләр, филологлар, студентлар. Һәм без алар белән берлектә менә бу оешмаларга булышабыз. Мәсәлән, Гадәттән тыш хәлләр министрлыгына без аларны тәкъдим итәбез, тәрҗемәләр белән сер аларның бар төрле күрсәтмә материаллар, ярдәмлекләр, мәгълүмати чаралар, без аларны тәрҗемә итәбез татарчага. Казанда хәзер, менә Казанда кызым үскәндә бара бик актив рәвештә төрле иҗтимагый пространстволарны, паркларны, яр буйларын яңарталар. Мәсәлән, Кабан күленең яр буе, ул тулысынча аны теге таш чәйдән җәмәгатьләр янындагы интерфейс, стендлар, яктылар, язмалар, алар барысы да районның эше, мәсәлән. Ләкин бар танышлар, берничә парк, менә аларда теге тәрҗемә километрда безнең, безнең эш иде. Моннан тыш без менә эшлибез мәктәпләр белән, Казанда уналтынчы гимназия белән, аннары Мохтар Жинаевский белән эшлибез. Без менә аерым мәктәпләрдә үткәрдек Каюм исемле турнирлар. Табигый фәннәр буенча һәм фәкылтә тел фәннәре буенча татар телендә шундый сорау-җавап формасында конкурслар. Һәм шул рәвештә без үзебез дә гыйлем аерымына теге төрле төбәк белән киләсе елда эшләячәк. Без менә Казанда булыр өчен Казандагы татар мәктәпләрендә татарча чараларны үткәрергә тырышабыз, телибез. Чөнки чын да менә бүгенге көндә татар теленең мәктәпләрдәге статусы шундый катлаулы булган вакытта татар мәктәпләренә шундый мораль, рухи ярдәм бик тә кирәк. Безнең зур партнерлар килсәк инде безнең конкрет оешмалар, студентлар яшьләре форумы, студентлар конгрессы, мәгариф министрлыгы белән без уртак проектларыбыз бар. Һәм инде иң зур безнең Казанда терәгебез, безнең базовый штабы урнашкан урын ул КФУның филология һәм мәдәниятара багланышлар институты. Анда безнең чын базабыз, безнең чараларыбыз шунда уза, безнең офисыбыз шунда.

Аның исеме чара теге ана гыйлеме исеме бирелгән, ул шулай сөйләшә дә инде. Ләкин аны оештыру эшендә, әлбәттә, башта белгечләр һәм аны төп оештыручылар ул Татар яшьләре форумы. Быелга безнең менә анда безнең оештыруыбызның өлеше зур түгел. Әмма, әйткәнемчә, безнең менә исем генә түгел, идеябез дә уртак. Татарча фәнни проектларны күбрәк булу, гомумән, татар телендә фәнни Чараларны күрә булу кирәк иде безгә. Менә бу Ленинфест, Җәнфест ул Казанда берләштерә татар яшьләрен, шулай милли җанлы булган яшьләрне, татар булып дөньяга кызыклы караган яшьләрне, замана яшьләрен, чыннан замана яшьләрен. Ә Ленинфест берләштерергә тиеш иде безнең татар мәктәпләрен республика күләмендә. Ул менә шул эшне башлап җибәрә ала, чөнки менә быел безнең анда катнашкан егермедән артык проект, ул теге төрле районнардан килгән, төрле шәһәрләрдән килгән проектлар. Алар чыннан-чыннан да безнең тормыш төбәгендә кызыклы гына проектлар булуын күрсәтәләр. Һәм инде киләсе барда без өметләнәбез ул чарада күбрәк талантлыларга катнашып, безнең тормыш төбәгендә креатив яшьләргә үзләрен ачарга, үзләрен күрсәтергә мөмкинлек булыр дип уйлыйм. Сезнең бу бөтен эшегез дә түләүлеме?
Ну, без иҗтимагый проект һәм безнең хезмәткәрләребез, алар барысы да волонтерлар. Шуңа күрә безнең волонтерларыбызга кагыйдә буларак финансовый хак түләнми. Ләкин без аерым очракларда түлибез, кайчак махсус гонорарлар яки шулай бүләкләү акчалар, нидер инде. Ләкин ул теге безнең гаилә буларак ук уку йоклаган, безгә эшкә керүчеләр, бәйтерегезгә булышучылар, алар барысы да шушы идея хакына хезмәт итүчеләр. Шулай без оешмаларга булышканда да, без шулай булышабыз аларга иҗтимагый оешма буларак. Шулай бу безнең хезмәт кешеләргә булышка. Ләкин без катнашабыз аерым программаларда, грант программаларында, төрле конкурсларга катнашуы рәвешле без менә акчалар отып, анда инде нәрсә ярдәм отып, Шул финанс алышларына кушканыбыз башка эшләр дә күп. Шулай ук ул менә килгән акча Русиядән сарыф ителә, безнең анда конкрет безгә кирәк булган кин техникаларга, кирәк булган кин безгә түләргә безнең сайтларыбыз өчен, серверларыбыз өчен һәм башкалар өчен. Ул шуңа китә. Ә инде хезмәткәрләребез безнең эшләп идея хакына төшенәләр. Бу менә мондый проблемаларны волонтерларның кимүе яки аларны энтузиазмы бетү проблемасын хәл итәргә мөмкин төрлечә. Без бүген чак та тегә, безгә бер яктан һәр вакыт вакытта төрле рәвештә без грантка проводка катнашабыз, икенче яктан безгә проектка булышырга теләгән кешеләр бар, алар безгә ярдәм итәләр финанс яктан, ягъни алар ай саен ничә дә сумма җибәрәләр безнең хисапларга. Моннан тыш. Без бүгенге көндә уйлыйбыз менә гомумән волонтерлар белән эш стратегиясен үзгәртү турында. Элек, мәсәлән, алар безгә күпләп килеп, без менә теге һәр волонтер белән аерым эшләп эшләми идек. Теге алар менә без алар аша итеп тәрҗемә итергә текстларны, алар тәрҗемә итәр иде, шунда бетә иде. Без хәзер уйлыйбыз башкачарак эшләргә һәм Элек без, бездә, мәсәлән, бер юл анда егерме, утыз волонтер булса, безгә хәзер белән уйланып, безгә ул кадәр волонтер кирәк түгел асылда, чөнки безнең инде, ну, теге, без эшне системалы рәвештә башкача алып барабыз, безгә хәзер ун волонтер да җитә. Һәм бүгенге көндә бездә булган волонтерлар саны, миңа калса, менә безнең хәзер алар кимеде чын анда, ләкин бездә калды менә чын да теге безгә кирәкле булганнары, сыйфатлы эшли торганнары һәм, Безнең белән бергә укый торган, безнең идеягә туры булган кешеләр. Без менә барыбыз студентлар һәм бездә булган студентлар, без әле аспирант түгел, без барыбыз да актив студентлар. Безнең, мәсәлән, белемдә эшли Сәрбиназ Шәйхуллина дигән кыз, ул укый биофакта, эшли лабораториядә. Биофакта укуы үзе бер

Димәк, мин шуңа күрә дә безнең район командасына бик тә рәхмәтлемен һәм зурланам команда белән, чөнки безнең команда шундый зур эшләрне ничектер вакытны бүлеп, сыйдырып эшли ала. Шуңа күрә безнең эшебезнең хәзерге вакытта яхшы баруы ул менә шушы стратегиянең әлегә эшләвен күрсәтә дип уйлыйм. Ә киләчәккә сезнең планнарыгыз нинди?
Килеш. Килешкән тылбаннарның чынлыкта зур, аларның ни рәвештә генә без планнарны башкарабыз дигән сорау әйтте авторлар. Менә киләсе ел безнең өчен инде шундый куркыныч ел, чөнки киләсе ел ачында безнең менә проектның иң мөһим кешеләре укуны тәмамлыйлар һәм алар менә мин борчылып торам. Мин үзем өчен борчылам да, башкалар өчен борчылам. Алар менә шушы ук Характерда эшне дәвам итә алырлармы безнең белән бергә? Шуңа күрә әле бу сорау. Әмма мин беләм, безнең проектыбызның төгәл эшлисе эшләре бар. Мәсәлән, безнең, әлбәттә, тәрҗемә эшләре проектлары шактый, Гарри Поттерның тәрҗемә эшләре бар. Ул эш үзен дәвам итәчәк, 2021 елга кадәр исәпләнгән ул безнең. Мәсәлән, 2021 елга кадәр Гарри Поттер турында романнар сериясен татарча тәрҗемә итеп бетерәчәкбез, менә җиде китапны тулысынча. Әлегә менә өч китап безнең тәрҗемә ителде. Дүрт штат өстәмә җиңү счеты белән бергә исәпләнгәндә. Моннан тыш безнең исәпләнгән, киләсе елга да исәпләнгән чаралар бар. Безнең вәгъдә итеп халыкка матбугат аша әйткән, ләкин әлегә тиешенчә эшләп бетерелмәгән эшләр бар. Мәсәлән, Термин нокта гыйлеме Татар дигән сайт безнең чарга тиеш иде, менә без аны хәзер әзерләп ятабыз. Татар телендә технология сүзлекләрен туплыйбыз бергә. Шулай ук без әзерләп киләбез Безнең чыгып килә дисәләр инде Каюм дигән персонаж яшәп килә. Аның стикерлары бар, аның менә хәзер башка төрле продуктлары чыгачак, басма продукциясе чыгачак. Без шулай булышып дәвам итәчәкбез. Барыбер теге бәйрәмдә ничә кеше эшләсә дә, ун кеше эшләсә дә, бер кеше эшләсә дә ул эш барачак бездә. Шуңа күрә планнарыбыз безнең зурдан дип дип әйтергә мөмкин. Инде менә киләсе ел безнең өчен сынау елы булачак, без күрербез алар чынга ашармы, юкмы икәнен.